Димәк, дуслар, барыгызга да сәлам, сәгать 6 тулып 30 минут. Димәк, сезнең белән мин Тахир Насибуллин һәм эфирда Сәләт лайф тапшыруы. Сәләт лайф, без сәләтне күрсәтәбез. Э, димәк, дуслар, мин сезнең исегезгә төшереп китәм. Безнең бу проект онлайн эшли, ягъни турыдан-туры эфирда. Шуңа күрә сез безгә комментарийлар яза аласыз, Сәламнәр җибәр аласыз. Кайдан сез безне кайсы шәһәрдән карыйсыз? Әйдәгез бераз сәламләшеп китик бер-беребез белән. Шуңа күрә э, сәлам юллыйм сезгә. Беренчедән мин студиядән һәм инде сездән сәламнәр көтеп калабыз комментарийларда. Сез мине яхшы ишетәсезме, күрәсезме? Бу сорауларга да җавапларны шулай ук комментарийларда яза аласыз. Димәк, дуслар, бүген безнең 17 нче чыгарылыш һәм шулай ук бүген безнең IT биләр форумының соңгы көне. Ләкин әйдәгез әле бераз кичәге көн турында сөйләшеп китик. Кичә безнең кичке чара Dance Battle иде, ягъни бу чараның исеме Сәләт Dance. Бәлки сизгәнсездер, минем хәтта тавышым да бераз утырды, чөнки без кичә бөтен биләр җирлеге белән җан аттык аланнар өчен чыннан да бик кызу булды. Һәм инде бүләкләп үттек безнең ин биюче сәлкешләрне һәм ин биюче әйдаманнарны. Шулай ук безнен уку куту программасы узды, һәм бүген инде алар хәтта үз эшләрен э, йомгакладылар, һәм уку куту программасы хәзерге вакытта тәмам дип әйтергә була. Шулай ук безнен спорт программасы эшләп килде. Хәзер хәтта мин студиядан да ишетәм, анда хәзерге вакытта футбол уеннарын уйныйлар. Ә инде кичә безнен э, шахмат һәм стритбол буенча бүләкләү тантанасы узды. Әйдәгез әле нәтиҗәләр турында бераз сөйләп китик. Димәк, шахмат беренче урын Күлтәгин аланы, икенче урын Истәми каган,

Аспарух. Э, димәк, дуслар, күрә монда безнең яңа комментарийлар бар. Әлмира безгә яза Акбүре 20-20 дип. Димәк, Әлмира бу эфирдан ерак китмә, чөнки безнең бүген кунагыбыз шулай ук Акбүре аланыннан. Әлегә кем икәнен әйтмим, бераз сыр булып калсын, дуслар. Сәлам, дуслар, ди безгә Рафис. Сәлам, Рафис. Казанда яңгыр килә. Биләрдә нинди һава торышы? Э, бүген көне буе бик кызу булды Биләрдә. Дөресен әйткәндә 30-31 градус иде. Хәзер дә бер 26-27 тирәсе булырга тиеш. Дөресен генә әйткәндә, кояш э, балкый һәм без барыбыз да монда кояш нурларында бәхетле э, үткәрдек бүгенге көнне һәм инде кич белән бераз э, рәхәтрәк, ягъни бераз свежий, русча әйтмешли, свежийрак булып китер дип уйлыйбыз. Ярый, дуслар, димәк, шулай әйтеп китәм, тагын бер тапкыр комментарийларны языгыз, аларны жәлләмәгез һәм инде без әкрен генә башлыйбыз бу чыгарылышыбызны. Димәк, нәрсә көтә безне беренче чиратта? Э, безнең интеллектуаль турнирны ике сәләтче алып барган иде. Ул да булса Арман абый һәм Булат абый Карипов. Һәм хәзер без сезгә Булат абый Карипов э, башкаруында ясалган репортажны карарга телибез. Бу репортажда безнең Булат абый IT э, юнәлеше белән булган бәйле булган сорауларны безнең сәлкешләргә һәм әйдаманнарга бирә иде. Әйдәгез, карап үтик.
Сәлам, IT-биләр форум. Мин үземне зарядить иттем.

Әдип Әлмир, сәләм Таһир, сәләм Биләр, сәләм Сәләт дигән комментарий язган. Сәләм Җәүдәт абый. Э, шулай ук Алик абыйдан сәламнәр, җанлы Сәләт дигән сәламләү килде. Э, һәм инде Алина Сабирова шулай ук безгә сәламнәрен юллый. Димәк, э, хәтерлисезме, мин Әлмирадан бер комментарий укыган идем. Иң башта беренче булып килде бу комментарий. Ак бүре 20-20 дип язган иде безгә Альмира һәм инде дуслар,

Һәм инде бүген безнең белән кунакта, бездә кунакта студиядә Ак бүре аланы директоры Айгөл апа Валиуллина. Сәлам, Айгөл апа. Сәлам, хәерле кичләр.
Ничек хәлләр?
Аллага шөкер, барысы да әйбәт. Балаларның яхшы, безнең дә яхшы. Шәп, Айгөл апа, башта э, гомумән җәй турында сорыйм әле. Ничек сиңа быелгы форумнар, ничек сиңа быелгы сәләтле җәй?
Быелгы форумнар бик тә үзенчәлекле, чөнки көннән-көн, форумнан-форумга ничектер җылырак күренә. Шуңа күрә бишенче форум инде озакламый форумнар бетә, шуңа күрә һәрбер мизгелнең, һәрбер көнен тоеп яшибез. Әйе, шулайдыр. Сиңа әйткәндә мин дә кушылам, кадерен белеп торыйк бу мизгелләрнең. Һәм инде тагын бер сорау шундый, Айгөл апа, менә мин кайчан Сәләт йортына килсәм, һәрчак сине шунда күрәм, өченче бүлмәдә. Э, һәм инде әйт әле безгә, менә син Сәләт йортында, гомумән Сәләт оешмасында э, нинди эшләр башкарасын? Әйе, дөрес Тагир абыйсы, көн дә Сәләт йортында хәзер мин, чөнки инде менә ел буенча буенда мин инде методист буларак Сәләт яшьләр үзәгендә эшлим. Һәм минем вазифаларга уку укыту э, шундый э, уку укыту үзәге керә. Без грантлар буенча шөгыльләнәбез, грантлар белән Һәм аланнар, һәм җәйге кампания белән. Э, Айгөл апа, менә мин күрәм, монда безнең яңа комментарийлар бар. Э, эфирда сине күргәч, безгә э, Чапан олы Умид язды. Ак бүре, сәлам Айгөл апа дип. Шулай ук сәлам, сагынам сезне дип яза Илүзә Закирова. Һәм инде тагын берничә сорау бирик әле. Берәр нинди кызыграк сорау, мәсәлән, Ак бүре аланына килик. Ак бүре аланын бер җөмлә белән тасвирла дигән бирем булса, бу җөмлә нинди җөмлә булыр иде?
Хыял аланында хыял командасы була. Шәп, димәк, э, шәп җөмлә, минемчә. Һәм инде гомумән Акбүре э, программасы турында, Акбүренең юнәлеше турында миңа һәм тамашачыларга бераз сөйләп китмәсен микән? Әйе. Акбүре аланы быел өченче тапкыр уздырыла һәм аның юнәлеше үзгәрмәде, ул лидерлык потенциалын үстерү, үстерүгә юнәлтелгән һәм программабыз бик тыгыз һәм Быел бик тә үзенчәлекле, чөнки безнең методистыбыз быел Тимирхан абый Шәйхетдинов һәм аның укытучылары безгә менә дигән программаны әзерләде. Безнең яңа шундый форматлар, остаз гапләр, димәк, остазлар белән гапләшү, ачык гапләр, ул димәк, ачык шундый мәйданчык, кайда балалар бер-берсе белән аралаша ала. Квестлар һәм менә шундый гадәтти дәресләргә килгәндә бик күп яңа форматлар. Һәм инде гадәтти дәресләргә килгәндә ул уку укыту программасында проект менеджмент, проектлар белән идарә итү, тайм менеджмент, СММ һәм башкалар.

чараларны уйлап таба һәм, әлбәттә, традицион кичке чараларны да без онытмыйбыз, чөнки алар бик тә кирәк. Ләкин быел без нәкъ менә көндезге чараларга менә шул өстәмә басым ясадык, әйе, рәхмәт, басым ясадык һәм бассейн белән бәйле чаралар безнең бик күп, шуңа күрә менә Ә мин беләсез ме, һәр чак фәнсарда булганда бу бассейн янынан кендә шундый кызыгу, кызыгу бетәм һәм кайчак күрәм анда э, сәр кешеләр, әйдаманнар кыена. Димәк, миңа калса Акбүре иң бәхетле аланнардан берсе. Минемчә. Э, димәк, э, Айгөл апа, беләсезме, без монда кунаклар белән һәр чак берәр нинди уен уйныйбыз һәм әлбәттә, без сиңа да бер уен әзерләдек. Һәм инде э, безнең бит Айгөл апа Акбүре аланы директоры, шуңа күрә безнең уеныбыз да бүреләр белән бәйле булачак. Димәк, э, мин сиңа хәзер бүреләр белән бәйле сораулар бирәчәкмен һәм инде бу сорауларга җавап бирергә кирәк. Барысы да бик гади. Яхшы.
Димәк, беренче сорау. Э, бу бүре 20 эпизодта кемнедер тотырга тырышу белән генә түгел, ә йомырка тоту уены белән дә безгә таныш. Ага.
Димәк, бу бүре 20 эпизодта уйнады, ләкин әле бу бүре белән бәйле бер уен да бар. Ул анда кәрзингә йомыркалар тотырга җыйды. Ул, ну погоди.
Дөрес җавап микән? Экраннарга карыйк әле. Әйе, чыннан да, ну погоди мультфильмыннан бүре бик яхшы башлангыч. Алга таба барабыз. Һәм инде икенче сорау, бу бераз катлаулырак. Бу бүре Ауропаның танылган шәһәренең барлыкка килүендә бик зур роль уйнады. Ауропаның бер шәһәре барлыкка килүенә э, бик зур роль уйнады. Бу күбрәк риваять дип әйтсәк э, дөрес булырдыр. Аның димәк бу бүренең исеме бар. Шулай? Э, исем дип әйтсәк тә була, ия. Сиңа мәсәлән Рамул һәм Рэм дигән исемнәр берәр нәрсә онытамы? Әйе.
Яхшы, димәк, бу бүренен ничек әйтик, изображениесен русча әйтмешли, сурәтен без күп кенә Авропа шәһәрендә күрә алабыз, ләкин иң күбесе ул безгә очрый Рим шәһәрендә. Димәк, бу бүрем
Сиңа шундый бик күп подсказкалар бирдем. Әйе. Ләкин кай тирәдән алырга җавабны мин әле әле дә белмим, чынлап әйткәндә. Э, яхшы, бәлки алайса без дөрес җавапны тамашачылар белән бергә карарбыз. Димәк, дөрес җавап бу сорауга Рамул һәм Рэмны тәрбияләгән ана бүре. Димәк, менә без ул сурәтне күрә алабыз. Бу э, сурәт Римда бик еш очрый. Алга таба барабыз һәм инде киләсе сорау. Бу бүре үзен әбигә ошаган дип саный. А ул шулай ук әкияттән, димәк. Белмим.
Тулаз, тагын бер кат. Әйе, э, бу бүре үзен әбигә әбигә ошаган дип саный. Ну шул э, әкият инде. Кайсы әкият? Э, кызыл шляпәле Кызыл шляпәле кыз. Әйе. Димәк, тикшереп алыйк әле. Кызыл шляпәле кыз микән? Әйе, красная шапочка әкияте. Димәк, икегә бер. Яхшы барабыз. Һәм инде дүртенче сорау. Бу бүреләр бик популяр сериал гаиләсе символы. Чын тормышта бу бүреләрне төньяк инуит этләре уйный. Син кайчанда булса төньяк инуит этләрен күргән бармы? Әйе, көн саен күрәм. Алайса бу өлешне бераз калдырып торабыз. Менә мин әйткәндем, бу бүреләр бик популяр сериал гаиләсе символы. Нинди сериаллар карыйсың син? Мәсәлән, иң популяр сериаллар, иң син караган. Э, чынлап әйткәндә, мин сериалларны карамыйм. Ләкин кайберәүләрен беләм, чөнки алар бик шундый э, атаклы дип әйтим. Ә менә Игра престолов дигән сериал турында ишеткән бармы? Әйе. Анда төрле-төрле гаиләләр бар. Син бу гаиләләрне беләсеңме? Юк инде белмим, ләкин анда по-любому бүреләр белән бәйле бер гаилә бар. Шулай, анда безнең стар гаиләсе бар, һәм инде бу стар гаиләсендәге символ ул да булса бүреләр, ләкин ул гади бүреләр түгел. Һәм инде нинди бүреләр икәнен әйдәгез тамашачылар белән бергә карыйк экранда. Люта Волки. Әйе, менә монда без Snow Star команд энесенең кулында күрәбез аларны. Ярар, алайса иртәгедән башлап бу сериалны карармын. Иртәгә акбүре бетми бит әле. Юк әле. Алайса көз көне башларбыз. Димәк, э, дәвам итәбез һәм инде соңгы сорау. Кинорежиссер Мартин Скорсезе ярдәмендә бу бүреләр тагын бер тапкыр кин җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп иттеләр. Әйе, Мартин Скорсезенең фильмларын караган бармы? Юк.
Э, бәлки караган бардыр да. Ә менә Леонардо Ди Каприоны беләсеңдер бит? Әйе. Э, яхшы.
Сен турында иң соңга караган фильм кайсысы? Э, Выживший. Выживший аңга кадәр. Ул анда бик бай. Бик бай. Нереально бай. Байны уйный дип Шулай дип әйтсә, әйе, ул бай, ул башта бай түгел иде, аннарысын бай булды. Һәм инде мин искә төшерәм, безнең сораулар бит бүреләр белән бәйле. Әйе. Тагын бер кат сорауны. Әйе, тагын бер тапкыр.
Э, кинорежиссер Мартин Скорсезе ярдәмендә бу бүреләр тагын бер тапкыр кин җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп иттеләр. Кыска гына әйткәндә, э, бу фильм бик популяр булды. Һәм бу фильмда Леонардо Ди Каприо да уйный. Ничек була, мәсәлән, бүре русча? Волки.
Волки. Ә бер бүре?
Волк.
Так, яхшы.
Һәм инде Америкада иң бай урам. Э, волк, волки с Волк Стрит, что ли? Волки түгел, Волк с Волк Стрит. Һәм бу дөрес җавап. Әйдәгез карыйк әле. Әйе, чыннан да Волк с Волк Стрит фильмы. Игеләп сиңа бу уен ошадымы? Әйе, ошады, әлбәттә. Яхшы, алайса күп кенә сериаллар карарга кирәк икән әле һәм шулай фильмнар да бар. Әйе, һәм э, өйрәнергә.
Айгөл апа, бик зур рәхмәт безгә студиягә килгән өчен. Димәк, дуслар, безнең белән әле генә туры эфирда Акбүре аланының директоры һәм э, якын дустыбыз Айгөл апа Валиуллина иде. Рәхмәт, Айгөл апа. Һәм инде, дуслар, без алга таба барабыз. Киләсе булып сезнең өчен бездән шундый бер бүләк ул да булса иҗади видео карыйбыз.
Кеше җиргә камил булып туа. Дөньяны матур итеп күрү өчен безгә барысы да бирелгән. Җиргә аваз салабыз. Беренче адым, беренче җәрәхәтләр, тел, төсләрне тану. Бу ачышлар Безне без итә. Тормышның тәмен татып, илаһи акылга ирешкәч, ачышларны үзебез тудырабыз. Зур ачышлар кечкенә адымнан башлана. Ә киләчәк бүгеннән. IT Biler Forum. Без ачышларга әзер.
Димәк, дуслар, без алга таба барабыз. Сезгә бу видео ошадымы? Комментарийларда бу сорауга җавап языгыз. Комментарийлар дигәндә, менә монда безнең тагын э, берничә комментарий бар. Гүзәл Усмановадан команда гына түгел Тагир абый дигән хештеглы бер э, хат килде. Шулай ук Динар Сагдеев Тео топ дип җибәргән безгә. Сәләт лучше всех дип яза безгә Арина.

Димәк, дуслар, бүген безнең белән элемтәдә Сәләт Лайф студиясендә Багавиев корпорациясе генераль директоры, Сәләт активисты Надир абый Баһавиев. Исәнмесез, Надир абый! Исәнмесез, хәлләрегез ничек? Бездә барысы да алда гел, без хәзерге вакытта Биләрдә, монда бик кызу һәм инде безнең Биләрнең дүртенче сменасы үтә хәзер, IT Биләр форум. Э, Сезнең хәлләрегез ничек? Ничек һава торышы Америкада? А, Биләрне сагынам, Һава торышы әйбәт, төрле, әлбәттә, бөтен җирдә төрле һава торышы. Ялгышмасам, сез Сан-Матео шәһәрендә, шулай бит, Наил абый? Әйе, бик якын шуңа. Менә җәй турында сөйләшә башладык. Сез бу җәйне ничек үткәрәсез, Надир абый, Америкада? Безгә бик кызык, чөнки без хәзер басуда барыбыз да, җәйне шул басуда башладык, басуда бетерәчәкбез.
Мин әзерләнәм. Безнең компаниябез тиздән Бик зур итеп үсә башлый һәм аңа әзерләнергә кирәк. Аның өчен бөтен программаны язырга һәм акча җыйгач, эшли башлыйбыз. Һәм бәлки ике-өч елда ракетаны төзеп бетерәбез, шуңа күрә. күбесенчә өстә. Э, анлашылды наилә абый сезгә уңышлар телибез бу яңа башлангычларда һәм инде э, әйдәгез бераз сәләт турында да сөйләшеп китик э, сез сәләттә үз тарихыгызны ничек башладыгыз сәләткә беренче тапкыр кем булып килдегез кайсы аланга
минем исемем надир наил түгел Сәләтле 1995 нче елда беренче ел булды. Шуңа күрә Сәләтнең иң башыннан башлап башладык.
Һәм инде дәвам итәбез, Надир абый, тагын бер сорау бар иде. Менә IT, безнең бит бу форум IT Биләр форум дип атала. Һәм инде IT сезнең һөнәри эшегездә нинди роль уйный?
Компьютер ул инструмент инде, менә берәр нинди Микеланджелоның Галату бар бит. Я берәр нинди художникның кисть. Шулай ук компьютерлар безнең өчен шул инструмент һәм әлбәттә компьютерларсыз ничек тә ракеталарны хәзер төзеп булмый. Иң кызыгы ул, белмим, детальләрен әйтимме, юкмы, генеративный дизайн дигән нәрсә барлыкка килде. Һәм монда инде конструкторларга санарга да кирәкми, компьютер бөтенесен үзе синең өчен саный. Күбрәк фантазия гына кирәк. Монысы иң кызыгы да. Хәзер.
Һәм инде мин белгәнемчә, сез бит космос белән, ягъни галәм белән эш алып барасыз. Сез ракетлар җибәрәсез космоска, ракетлар төзисез. Дөрес бит, Надир абый?

Һәм бу планетага исемне сез бирсәгез, бу планетаны ничек атар идегез, Надир абый? Берсеме, тугызымы?
Ничек?
Бер планетамы, әллә тугыз Бер, планета? мәсәлән, тугызынчы яңа бер планета барлыкка килде. Гомумән, яңа, без аны яңа планета дип әйтәбез, аның исеме әлегә юк. Һәм инде бу исемне бирү хакын сезгә бирделәр. Ничек атыйбыз бу планетаны? Надирия, әлбәттә. Надир, әлбәттә. Шәп җавап. Яхшы, алайса, Киләсе- Надир түгел, Над- Ничек?
Надирия. Надирио. Надирия. Надирия. Надирия. Я хәрефе белән. Я хәрефе ахырда.
Надирия. Яхшы, шәп. Димәк, алга таба барабыз. Э, Һәм инде алайса әйдәгез бераз киңрәк алып э, карыйк. Мәсәлән, планета түгел, әйтик, яңа бер э, галактика ачылды. Һәм шулай ук бу галактикага исемне сез бирәсез. Хм. Татария? Татария.
Әйе. Шәп җавап, рәхмәт Надир абый, беләсезме, монда күп кенә комментарилар килә, мәсәлән, бик кызыклы уеннар, бик гениаль роликлар һәм шулай ук сәлам Марс форум дип язганнар һәм шулай ук Эльмирдан безгә космос рулит дигән бер комментарий килде. Һәм инде алга таба барабыз, әлегә сораулар уен тәмам түгел. Әйтик, сез беренче булып Марска аяк бастыгыз. Э, һәм инде мәсәлән безнең гагарин беренче тапкыр э, э, космоска очканда поехали дип әйткән иде шулай бик әйтик сез беренче тапкыр марска аяк бастыгыз беренче фраза нинди булыр иде
килдек
ничек килдек
киттек килдек Килдек. Яхшы, бераз начар ишетелә наушникларда, шуңа күрә берничә тапкыр э, сорарга туры килә. Яхшы, димәк, килдек э, дигән фраза белән аяк басабыз без Марска. Һәм инде соңгы сорау, буендагы соңгы сорау, әйтик, э, сезгә кунакка э, йортка иге килде чит планета вәкилләре, кешегә ошаган инопланетяниннар, русча әйтмешли. Э, сез аларны нәрсә белән сыйлар идегез?
Өчпочмак булса бирер идем. Белмим, ул вакытта өчпочмаклар бармы, юкмы? Әйе, өчпочмак чакса.
Өчпочмаклар, ягъни татар кухнясы белән сыйлар идек, шулаймы? Һичшиксез,
инопланетяннарга Чикне күрсәтер өчен чәкчәк иң яхшы нәрсә беренче башлау. Ягъни чәкчәк белән каршы алыр идек без, әгәр дә безнең планетага инопланетяниннар килсә. Бик зур рәхмәт сезгә, Надир абый, сезгә бу уен ошадымы?
Яңадан ясагыз. Э, әлбәттә, миңа калса, бәлки, нәкъ менә Биләр форумда, тагын сез бит сагындым дип тә әйткән идегез. Без сезне һәрвакыт көтәбез, Надир абый, Биләр форумда, бәлки, нәкъ менә бу студияда без инде э, киләсе елга яисә берничә елдан Күз-күзгә карап тагын бер тапкыр берәр нинди уен уйнап аларбыз. Бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен.
Сәләпәт, космос тематикасы үсә башлый, шуңа күрә я киләсе елда киләм.
Алабирса бик көтәбез сезне Надир абый һәм инде шуның белән безнең э, э, сәләтле кунак рубрикасы ахырына якынлаша. Тагын бер тапкыр бик зур рәхмәт сезгә һәм без сезнең белән саубуллашабыз. Димәк, дуслар, шуның белән безнең сәләтле кунак рубрикасы тамам. Хәм инде нәкъ менә хәзер сезнең өчен без тагын бер видео күрсәтергә телибез. Хәм бу видео форумның нәтиҗә видеосы. Карыйбыз.
Җәй саен инде 20-21 тапкыр миндиләрдә IT ул безнең бүгенгебез

Очрашуга әзер булырга тиеш. Ул үзе дә яңа шундый технология уйлап чыгаручы булырга тиеш. Шундый кешеләр нәкъ менә киләчәктә сәләттән чыксын иде.
Димәк, дуслар, юка гына нәтиҗә видео дип әйтмәдем, чөнки бүген кызганычка каршы IT биләр форумының соңгы көне. Һәм инде бүгенге кичке чара турында да бераз сөйләп китим әле. Бүген беләсезме, кич белән без биләрдә Алдан бер тапкыр да үткәрелмәгән яңа бер формат уйлап чыгардык, ул да булса концерт форматы. Шуңа күрә, әгәр дә сез безнең белән бу формат белән якыннан танышырга э, телисез икән, кич белән рәхим итегез Сәләт Official Instagram э, битенә, һәм инде без бу концертны сезнең өчен күрсәтәчәкбез. Э, Беләсезме, тагын бер э, шундый социальный сеть бар бит хәзер, TikTok, бик популяр, шулай ук Сәләтнең TikTok э, аккаунты да бар, шуңа күрә язылыгыз, дуслар. Һәм инде әйдәгез бераз укып китик комментарийлар. Димәк, бик кызыклы уеннар, э, дип язган безгә шулай ук Ришат абый Нуруллин. Э, Татарстан алга дигән э, комментарий бар. Сәлам. Ут әйдә форумга безгә дип язганнар. Миңа калса, бу да Надир абыйга юлланган бер комментарий иде. Хәм инде дуслар, тиздән безнең биредә булачак иҗади номер, ягъни хәтерлисездер, без һәрбер чыгышның ахырында чакырабыз үзебезгә иҗади кунакны һәм сезнең өчен бер иҗади бүләк ясыйбыз. Һәм инде бүген бездә кунакта Сәләт Акбүре аланы сәлкеше Ильвина Имаметдинова. Сәлам, Ильвина. Сәлам.
Ничек синең хәлләрен? Шәп, Аллага шөкер. Э, Ильвина, син бүген ялгышмасам безгә җыр алып килдең. Һәм инде бу э, син гомумән җыр белән ничә ел шөгыльләнәсең? Күптәнме? 10 ел.
10 ел.
Вау, әфәрин сиңа Ильвина. Һәм инде э, тагын бер сорау, менә татар телендә иң яраткан җырың кайсысы? Кошларым.
Кышларым җыры. Ә син бүген безгә нәкъ менә бу җырны алып килдеңме? Әлбәттә, иә.
Ярый, Эльвина, алайса озакка сузмыйча сүзне сиңа тапшырам. Димәк, сәхнәдә Эльвина Имаметдинова, Сәләт Акбүре аланы сәл кеше.

Рәхмәт, бик зур рәхмәт, Эльвина. Чыннан да бик матур җыр, э, һәм инде тавышын да шундый ягымлы, шундый сөйкемле. Рәхмәт сиңа бу иҗади номер өчен. Э, дуслар, дөресен генә әйткәндә, мин иҗади номердан сон тамашачылар белән гадәттә саубулашам, ләкин Беләсезме, бүген сабылашырга ашыгасым килми, чөнки минем өчен бу сәләтле җәйдә, сәләт лайф студиясендә Соңгы чыгарылыш һәм инде киләсе форумда э, мин тапшырачакмын э, бу җирне Ислам Валиевка, ягъни э, киләсе форумнарда алып баручы Ислам абый булачак. Китер алдыннан мин сезгә бер үземнең шигыремне сөйлисем килә. Мин бу форумда бер шигырь яздым. Һәм беләсезме, мин сәләткә килгәндә миңа 10 яшь иде. Һәм мин, әлбәттә, бер максат белән килдем сәләткә. Ул да булса үземнең сәләтемне табу һәм анларга кем сон ул мин. Һәм инде бу шигырь дә нәкъ менә моңа багышланган, һәм ә, мин бу шигыремне багышлыйм барлык сәләттә тап, тапкан дусларыма. Димәк, дуслар, ә, һәм инде мин аны әлегә ятлап бетерергә өлгермәдем, шуңа күрә укыячакмын. Бик ачуланмагыз. Кем мин? Белмим. Эзлим бу сорауга җавап, еллар буе аптырап, уннан сулга, өстән аска карап тапсам иде тизрәк. Иҗат тулы йөрәк, минем теләк, хисләр бәреп чыксын эчтән. Бер сәләтем булсын. Ачылсын бу ишек, ничек иртән караңгыны тишеп яктылык килә. Я кем мин? Җыр, бию, гитара, рәсем, театр, эстрада. Бу исемлек шундый озын, шуңа дустым туктыйк. Бу сүзләрдә мин юк, ә сорау хаман шул ук. Кем мин? Бу шикләнүләр аркасында җүләр кебек уннан сулга, истән аска карап ардым. Инде җитәр, эзләнүләр белән яшәү түгел иде теләк, димәк ул юк, минем сәләт. Килгән чакта шундый фикер, никтер сезне күрдем. Сезсез мин кем? Дуслар көзге килде, минем дуслар минем көзге булса, түгел рәсәм я биюче мин җиңүче. Иртә кичен минем өчен сез бу шигырь сәбәбе. Минем гаиләм, мәхәббәтем, чирек асыр мин эзләдем, таптым сезне, аннан сиздем. Рухым кишле. Йолдыз төсле балкый без бердәм сәгатьтә. Димәк, сез ул, минем сәләт. Дуслар, рәхмәт.